Qari mill-Evanġelju ta' San Luqa, kapitlu 7, versi minn wieħed sa 10. F'dak iż-żmien Meta Ġesù spiċċa jgħid lin-nies kulma kellu jgħidilhom, daħal Kafarnawm. U jkun hemm ċenturjun li kellu qaddej għażiż ħafna għalih, li kien marid u wasal fl-aħħar. Iċ-ċenturjun sema' b'Ġesù u bagħatlu xi wħud mix-xjuħ tal-Lut biex jitolbuh jiġi ifejjaqlu l-qaddej. Dawk marru quddiem Ġesù u bdew jitolbuh b'ħerqa kbira u jgħidulu, Jixraqlu li tagħmillu dan, għax hu jgħożż il-ġens tagħna, u kien hu li bnielna s-sinagoga. Ġesù mar magħhom, u ma kienx 'il bogħod wisq mid-dar, meta ċ-ċenturjun bagħat jgħidlu ma' xi ħbieb, Sinjur, toqgħodx tinqala', għax hi ma jistħoqilhiex li tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Għalhekk ħassejt li anqas kien jistħoq li niġi minsibek jiena stess. Imma int ordna b'kelma u l-qaddej tiegħi jfiq. Għax jien ukoll bniedem taħt is-seta ta' ħaddieħor u jiena stess għandi suldati taħt il-kmand tiegħi Lil wieħed ngħidlu mur u jmur. Lil ieħor ngħidlu ejja u jiġi. U lil qaddej ngħidlu għamel dan u jagħmlu. Ġesu Baqa' mistagħġeb bih meta sema' dan, dar lejn in-nies li kienu miexja warajh u qalilhom, Ngħidilkom li anqas f'Iżrael ma sibt fidi bħal din! Meta mbagħad dawk li kienu mibgħuta reġgħu lura d-dar, sabu l-qaddej qawwi u sħiħ. Il-kelma tal-Mulej, tifħir lilek Kristu. Fis-żmien Ġesù, il-Lut kienu jobodu lir-Rumani għax dawn kienu jirrappreżentaw dak kollu li kien kultrarju għalihom, inkluż id-dominazzjoni barranija u t-twemmin u l-pratiċi pagani. Għaliex mela Ġesù mhux biss laqa' tajjeb lil dan iċ-ċenturjun imma wkoll faħru u żammu b'mudell ta' fidi u fiduċja f'Alla. Fid-dinja Rumana, il-pożizzjoni ta' ċenturjun kienet importanti ħafna. Kien uffiċjal responsabbli minn mitt suldat. F'ċertu sens, kien is-sinsla tal-armata Rumana, is-siment li kien iżomm l-armata flimkien. Iċ-ċenturjun li resaq lejn Ġesù ma kienx biss kuraġġuż kif kienet titlob il-pożizzjoni tiegħu, imma kien ukoll mimli bil-fidi. Hu rriskja ż-żebliegħ ta' sħabu billi mar ifittex l-għajnuna mingħand għalliem mill-Galilija, kif ukoll l-inkejja min-naħa tal-Lhud. Madanakollu, hu resaq lejn Ġesù bil-kunfidenza u bl-umiltà. Kien bniedem straordinarju għax kien iħobb lill-iskjav tiegħu. Fid-dinja Rumana, l-iskjavi kienu ttrattati bħala annimali aktar milli bħala bnedmin. Iċ-ċenturjun kien ukoll bniedem straordinarju ta' fidi kbira. Hu ried lil Ġesù jfejjaq lill-qaddej għażiż tiegħu. Ġesù ifaħħru għall-fidi tiegħu u minnufih ifejjaqlu l-qaddej kif xtaq. Inti lest li ssofri ż-żebliegħ tal-oħrajn fil-prattika tal-fidi tiegħek? U meta jkollok bżonn l-għajnuna, tersaq lejn il-Mulej Ġesù bil-fidi li jistenna minna? Missier tas-sema, inti bagħat lil ibnek biex aħna nistgħu nkunu meħlusa mit-tiranija tad-dnub u l-mewt. Kabbar il-fidi tiegħi fil-qawwa ta' kemtek li salvani u għatini l-libertà li nħobb u nservi lill-oħrajn ġenerożità u ħniena kif ħabbejtni int.